Bues sy'n athro Cymraeg ail iaith mwy lai deng mlynedd ar ugen. Ac yn ystod yr amser yna, a nes i ffeindio bod a thechnoleg yn y dosbarth a rhywbeth ro'n i wir, wir yn ei hoffi. Efallai bod rai o'n chi wedi gweld y stwff wedi cynhyrchu yn barod, os felly mae'n wir ddrwg da fi am y rhan gynta o beth dwi'n mynd i ddweud amdanyn nhw, uh, ond dwi'n mynd i ddangos rhai'r pethau sy'n ar gael gen i ar hyn o bryd. Hefyd, byddwch chi'n falch gobeithio o glywed, mae gen i freebies, Yay! Dwi, dwi ddim yn gynhadledd heb ffrin, un ag yw. Mae rhaglen yma am ddim i, un i bawb. A beth na fi ar ddiwedd yn sesiwn i, a os bydd bwrdd rhywle fi'n gallu rhoi pethau mas i chi a fynd ar ddiwedd y sesiwn. Hefyd yn ystod y sesiwn, yn, yn, yn rhain, mae gyda fi manylion am y stwff sydd gyda fi ac hefyd rhyw brintout O'r PowerPoint. Dwi ddim yn hir, da chi'n gallu weld, ond dwi'n mynd yn ôl ymlaen at lot o bethau, a hefyd links ar y cefn i rai'r pethau bydd i'n sôn amdani nhw. Achos ar ôl siarad am yn stwff yn hunan, dwi eisiau rhannu gyda chi hefyd rai'r pethau roeddwn i'n defnyddio yn y safell ddosbarth hunan o stwff eraill. Gobeithio bydd yn rhoi syniadau i chi. Um, mae lot fawr o stwff ar gael, a weithiau, da chi'n gweld rhywbeth a meddwl, beth yw pwynt hwnna, a wedyn chi'n gweld, ah, ffantastig. Felly, os gaf i ddechrau, um, mathau gwahanol o dechnoleg sy'n yr osbarth, a sori am bod yn y lle fan hyn, rhaid bod i'n wneud fel hyn drwy'r amser, a technoleg rhyngweithiol i'r disgyblion i ddefnyddio, yn ystod y wers, a dwi'n credu bod hwnna yn beth bwysig, bwysig, bwysig dros ben. A technoleg i helpu disgyblion gyda'i gwaith, a fan hyn dwi'n sôn am bethau fel um, cysgair, er enghraifft. Ga i ofyn jyst cwestiwn gloi, faint ohonoch chi sydd gyda chyfrifiaduron yn eich ystafell llaeth dysgu? Ie, yeah, mae hwn yn druenus dwi'n credu. Dim eich bai chi, ond roeddwn i'n mynnu yn yr ysgol bod y cyfrifyd i ron o leia tri chyfrifiadur am mhob safell dysgu Cymraeg. Achos, da chi'n gallu defnyddio nhw drwy'r amser, plant yn mynd lan at rhain, dod nôl, pethau fel un drwy'r amser. Dwi ddim yn costio llawer, a mae'n mae dangos bod technoleg gwybodaeth wedyn yn rhan annatod o ddysgu iaith. Dim bod, o, chi'n gallu mynd i'r sweet cyfrifiaduron heddi, rhywbeth special. A mae'n wir gas gen i hwnna. Felly, um, o gyda fi oedd um, cysill a cysgair gyda fi ar y cyfrifiaduron yma yn nghefn y dosbarth. A byddai'r plant yn lle gofyn, so beth ydi so-and-so yn Gymraeg, neu beth ydi... Oedd A cysgu ar ymlaen yn gallu just mynd lan, teipo'r gair mewn, cael e syth o'n lot rwyddach ac uh, yn fwy hwylus na defnyddio geiriadur go iawn. So oedd plant yn licio gwneud hynny, so yn gwneud ddod at bethau fel. Hefyd, gwneud, paid anghofio pethau fel uh, bwrdd cyhoeddi, um, bod plant yn gallu gwneud e, maen nhw'n gyfarwydd iawn a defnyddio rhaglenni fel hyn, a maen nhw'n gallu creu peth ffantastig. A hefyd, technoleg er mwyn hwyluso gwaith yr athro, sy'n dda iawn. A gobeithio, dyma hwn gyda llaw ydy un o orain, er mwyn creu chwileiriau yn rwydd, gyda llythrenau dwbl, heb y llythrenau Saesneg K, V, X, Q ac yn y blaen. Iawn, gwych. Um, dyma stwff sydd gen i ar hyn o bryd uh, yn, yn nghwmni i alawon. Uh, I rai sydd wedi gweld stwff fi, dwi'n gwneud ffeiliau, adnoddau, dwi'n creu gemau ac yn y blaen, a mae stwff cyfrifiadurol. Dim ond y stwff cyfrifiadurol sydd fan hyn. Dwi ddim yn iwso am crogwr am, am nawr, hangman hwnna yn Gymraeg, neu gyd gyda categoriau. Na i edrych ar berfiadur i ddechrau. Faint ohonych chi sydd wedi gweld berfiadur? Gwych, dim ond cwpl. Gwych. Reit. Sna fi agor berfiadur i ddangos i chi. Hwn yw, os ydych fi mewn eisiau opsiynau, rhywbeth sy'n helpu plant wrth greu brawddegau a hollol ramadegol ond ar ffurf gêm. Er enghraifft, uh, os dwi'n defnyddio fan hyn, dim ond yr amser presennol, Dim ond y cadarnhaol, felly rydw i, rwyt ti, mae e, mae hi, rydyn ni, rydych chi, maen nhw. Dwi'n moyn dangos y berfenwau a iawn. Oce, okay. beth sydd gyda chi wedyn, bob tro ydy a gair a yw hi, si, etc, un o'r agenwau, tic sy'n dweud cadarnhaol a llun o ryw weithred, berfenw. A mae'r berfenw yn dod lan fan hyn. Dwi ddim yn glir iawn ar y sgrin yma, ond bwyta sy'n fyna. So beth mae'n rhaid i chi sgwennu mewn fan hyn wedyn ydy mae nhw'n bwyta. Os nhw'n gael yn gywir, a gobeithio bod yn gael yn gywir nawr, mae nhw'n bwyta cywir a wedi ennill dau farc. Yei. Iawn? Ond, Os dwi'n cael un yn anghywir, a na i collod yr, uh, y maen allan fyna, maen nhw'n sglefrolio. Mae'n dweud bod hi'n anghywir. Maen nhw'n gadael beth sgwennes i fyna, ond mae'n rhoi'r ateb cywir o'ch i benne. So maen nhw'n gallu gweld lle ath nhw'n wrong, ond wedi colli marc. O, a dyw plant ddim yn hoffi colli marciau. Beth o'n i'n ei gyda hyn, gyda lla, mae'r ma opsiynau yn, yn enfawr, really. Chi'n gallu dewis, os chi'n gallu gweld fyna, a'r amseroedd i gyd fyna, modol, dyfodol, dyfodol perffaith, amherfaith. Gorffennol bod ydy hwnna gyda llaw. ok? BSE, BST, etc. Uh, perffaith, amodol perffaith, gorberffaith a'r presennol. Chi'n gallu dewis i gael dim ond y car ddarnhaol, neu os ydych chi wedi wneud yn ramadegol, wedi mynd dros yn negyddol, chi'n cael dim ond yn negyddol, neu chi'n gallu dim ond cwestiynau, neu chi'n gallu cymysgu nhw. A beth roeddwn i'n wneud oedd set o fel an er mwyn i plant gael 5 neu 10 cynnig, iawn? Dibynnu ar faint o amser oedd e, a oedd hwn yn rhedeg wedyn drwy'r amser yn ystod y gwersi. Oedd plant jyst yn mynd lan tri ar y tro mwy lai, tri chyrfriadur, er mwyn cael go. Beth sy'n digwydd ar ôl deg cynnig wedyn, mae'n stopio a rhoi marc iddyn nhw. Iawn? Just enghraifft clo iawn o beth sy'n digwydd pan mae ar cymysg So, chi'n gallu cael chi wedyn, ie? Yeah? Croes sy'n negyddol a neidio. So, a cysanu. Plant, ysg plant yr ysgol oedd yr ein gallu nhw'n gofyn am modelau ar gyfer pan o'n i'n gwneud hyn. A y ddoi yna, o, oh, gawn ni'n neud hyn, e, we don't do that. Um, chwarae gemau, nofio, etc, etc. Yeah? Chi'n gallu newid fel bod yr enw yna yn mynd yn Gymraeg, felly i, ti, fe, hi. Mae'n mae derbyn ffurfiau gogleddol a deheuol, so mae o neu mae hi, derbyn hynny yn, yn, yn, yn hefyd. Um, mae'n hyblyg dros ben, chi'n gallu cael gwared ar yr yr, yr, yr enw lan fan hyn, fel bod nhw'n defnyddio, mae rhaid nhw'n meddwl, o, beth ydy writer yn Gymraeg, etc. etc. Mae'n hyblyg dros ben. Oedd y plant wir, wir, wir yn mwynhau defnyddio hwn. Ond beth roedd nhw'n wneud, wrth gwrs, heb sylweddoli, oedd nhw'n gwneud pethau gramadeg drwy'r amser ac oedd yn atgyfnerthu popeth, pob be, um, amser a fer roeddech chi'n mynd ati. Sylweddolus i wedyn, wrth gwrs, bod problem wedyn, achos roedd angen um, terfyniadau gorffennol, etc. etc. Yn arbennig wedyn pan eis i lan at y chweched dosbarth a cael y trydydd neu y person y presennol cryno, neu y presennol dyfodol cryno ar y blaen. Felly, es i ati wedyn i gael hwn, sydd yn edrych ar yr wyneb yn debyg, debyg iawn i'r un arall. Ond berfiad i'r cryno sydd yma, ac yn berfiad i'r cryno, beth sydd gyda chi fan hyn, ydy terfyniadau. Mae, mae default ydy'r gorffennol, so saf i, i mewn i'r opsiynau, uh, yr un peth fan hyn iawn, newydd. So er enghraifft, gwersylla, so byddwn hwnna'n gwersyllais i, ia, gyda terfyniadau. Mae tu fewn i raglen mae'n hollol wahanol, ond ar, ar y tu fas mae'n edrych yn debyg debyg iawn, fel y plant ddim yn drysu, ond oedd y lliw yn wahanol. Fel bod nhw'n gallu gweld wedyn un glas o endings hwnna, neu uh, yr un arall wedyn oedd nhw'n defnyddio oedd ffurfiau bod. Um, hefyd, Trysor Harry Morgan. Gêm llwyr hwnna. Chi moyn gweld y gêm? O, gwan de. Os a fi mewn i opsiynau am munud. Uh, lefel dim Dangos cliw F10. Ble mae F10? Nage. Mae'n yn gyf... Sori, mae'n yn gyfrifiadau newydd i fi, so dwi'n colli ni'n andrywach. Roedd e. Pethau Gwybodaeth gyffredinol, cwestiynau bydd y plant yn gallu ateb, felly maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn lle dysgu'r Gymraeg. Chwilio'r y gwahaniaeth fan hyn. Yr ydych chi'n gwisgo un yn y glaw, mae'n dechrau gyda cy o. Cot, da iawn. So maen nhw'n sgwennu fe lawr, a wedyn mae rhaid iddyn nhw'n saethu, cael gwared o'r cloion, Dych chi ddim yn gallu saethu'r pysgod na'r octopus gyda llaw, so. I think bydd y plant yn mynd am hwnna. Coch y glas! Por ffor. O, rhi, rhi ara fyna. Swy wedi colli. Gair croes i mam gi. Tad ci. Dwi'n i cael hwnnw'n anghywir. Iawn. Pan ych chi gael rhywbeth yn anghywir, mae pirate, mae'r môr eiddyn nhw mewn fan hyn, a dweud ratib cywir. Nawr te, bydd y cwestiwn hwnna yn dod yn ôl o fewn tri. Iawn? Felly, sawn ni ymlaen, dal y tren yma, gorsa, wps, gorsaf. Oi, ces i'n wrong, oedd clw arall wedi dod yn ôl gyda llaw. Pwy ysgrifennodd Romeo a Juliet? Nawr te, problem nes y llafu da plant. A fi, Gyda llaw, chi'n gallu cael gwared ar y gerddoriaeth hefyd. Dyma ni, tri cwestiwn yn ôl, mae tad ci yn ôl. O, oh, na, ty beth, os na, os na fi adael am funud. Gyda hwnna, Mae sawl opsiwn o ran pa mor, a, mor gyflym mae'r aer yn mynd allan uh, o'r, or tanc aer. Chi'n gallu cael yr aer i aros mewn drwy'r amser. Yn mynd yn gyflym. Uh, cyfeiriad uh, yr harpŵn, pa ochr mae'n dod, pa mor gyflym ydy'r harpŵn, pa mor anodd yw'r cwestiynau, e, faint o gloion chi'n rhoi ar y cist, mae lan i chi. Mae'n lot, lot fawr o ddewisiadau opsiynau fyna am y plant. Fel wedys i, a ni hoffi. Dim gyda rhaglen yna, na, yn anffodus, ond mae yna dros fil o gwestiynau ar fe i gyd. O, o, o, o ran cwestiynau cynhara, lefel dim, dim ond rhyw 40, dwi'n meddwl, o gwestiynau sydd yna, sy'n dod nôl nôl. Yn Lefel Un, mae'r 40 yna plus rhyw gant a hanner o rai eraill yn ychwanegol ato fe, sy'n rhoi hyder iddyn nhw wrth fynd, o, dwi wedi galw hwnna o'r blaen. Ond erbyn, wel, mae ma, ma Lefel Tri yn iaith gyntaf, a gallwn ni fod wedi rhoi fe lan i chi nawr, um, a bydd y rhai o'na chi wir yn cael problemau, dwi'n meddwl. Uh, dim o ran ateb, o'r ateb, rai o nhw falle, ond hefyd uh, chyd, y sgiliau sy'n angen i wneud e hefyd. Eto, rhywbeth byddwn ni ddim yn defnyddio hwnna yn, yn bersonol am mhob wers, ond diwedd sesiwn ar rhywbeth neu um, amser cinio neu, neu diw tymor a y plant wir well, yn gofyn am hynny, mae'n wir wir yn hoffi fe. Nesa ar y rhestr, chwileirio. A na i jyst ddangos i chi yn, yn gyflym sut mae creu hwn. Yr unig peth ych chi'n aid a chi'n chroi enw'r peth. No, dwi hwnna ddim yn rhangweithol nag yw. Sorry. Um, a, so, I just... Yeah. Chi'n gallu dewis pa gyfeiriad bydd y, y geiriau mynd, pob, uh, pob rhan fanna. Wrth i chi roi geiriau i mewn, chwyn y tabl fan hyn. Os ydych chi'n llythrain yn dwbl, ydych chi'n defnyddio rhif yn ei lle. A mae'r mae cod fyna. So, er, er mwyn chwarae, byddwn i'n mynd un warai. Iawn? Nawr te, ar ôl chi greu, nawr i just cwpl nawr i sydd angos i chi, uh, chwarae rhywbeth eich gyda eich Gair, chwilio, diolch. Wylio unrhyw geiriau eraill, sort, teithio. O, oh, angon teithio wyth yna, ie. Yeah. Wythio. Gallu, GA5, 5 yw ell, ie. Yeah. A rai i geiriau, sy'n rai cael llythread dwbl lawr. Um, neidio. A un arall, nofio, oce. Okay. Create. Cyfe, wedi wneud. Iawn, yn syth. Beth ydych chi'n gallu wneud ydy mynd yn ôl fan hyn, os y'a rhai sydd ddim cweit mor dda gyda chi, chi'n gallu rhoi show word starts. A wedyn mae'n dangos ble mae pob gair yn dechrau. Neu chi'n gallu cael yr atebion. We hefyd, chi'n gallu dewis bod pob gair yn mynd naill ai ar draws neu i lawr. So, neidio, maen nhw'n mynd naill ai ffordd yna neu ffordd lawr. Dyna rhaglen chi'n cael am ddim, gyda llaw. I, I ddefnyddio fe, um, dych chi'n rhoi fe mewn i ddogfennau Words neu DTP neu rhywbeth, just copy and paste fe, iawn, um, mewn. Ac os dych chi'n dweud copy word list, Mae fe'n dod lan geiriau go iawn. Dwi ddim yn rhoi un ware, mae'n dod lan fel chwarae. Iawn? Felly, dyna beth sydd gen i. Mae amser yn red, hedfan wedi. Dwi'n moyn dangos cwbl o beth eraill i chi. Um, i, I ddod yn ddian, mae'n dweud yn ddian, dwi'n dal i weithio ar hwnna, wedi cael bugs ar yna ffodus, so Sa'n ni'n yma, a sa'n siŵr, hoffwn i eich barn chi fan hyn, os oes mileage i'r syniad yma. Y peth awdurol fydd hwn, i chi greu ymarferion rhyngweithiol er mwyn cywiro brawddegau. So os da chi wedi bod yn, chymod, fel y mae, chi wedi bod yn gwneud rhyw fath o farcio ar seiniad ysgrifenedig, a mae'r un gwalle yn dod lan tro ar ôl tro ar ôl tro. Beth chi'n gallu gwneud yw mynd mewn i'r peth awduro, sgwennu mewn yr un anghywir, sgwennu mewn un gywir, a wedyn rhoi nhw lan, a wedyn y plant yn gallu mynd lan, a wedyn ffeindio, fel o'n um, chwrdd, papur a, a, AS, papur uwch gyfrannol, Mae chi'n gallu aroleuo ble mae'r gwall. Wedyn mae'r plant yn gallu edrych ar hwnna a wedyn newid e a cael marc a mae'n cadw'r marciau i chi ar ddiwedd y sesiwn a mae'n chi'n gallu gweld sut maen nhw wedi wneud. Nawr te, ar hyn o bryd dwi'n hwnna ddim yn barod, ond ydych chi'n meddwl bod mileage yn y math yna o syniad? Beth y syniad oedd gyda fi oedd bod y chwaraeodd te, er, er, o'n i'n mynd i roi am ddim, Ond wedyn y pecyn awduro, bydd rhaid prynu hwnna os chi moyn awduro pethau. Bydd rhaid pethau yna chwaraeedd am ddim a wedyn flan. Watch this space. Iawn? Oce, okay. pethau eraill. Nawr te, dyma rhai o'r pethau o'n i'n defnyddio um, yn aml, aml iawn yn yr osbarth. Okay? Mae rhyw ddeng munud gyda fi, dwi'n meddwl. A felly, jyst rhoi enghreifftiau i chi. Pwy sydd wedi clywed am y Tasg Magic? Ie, yeah, lot fawr o chi. We werth yr arian o bell ffordd. Os da chi, eh, just un enghraifft fan hyn, a mae siw gymaint o bosibiliadau fan hyn, chi'n gallu cael text match, um, lliwi, a lluniau a, a geiriau ac yn y blaen. Dyma'r un A un yn nes i yn gynharach, jyst o'n am ar uh, gledydd, chi gallu cael Flash Cars Dragon Match 3 yn a row against the clock, Space Invaders, math o beth, loads o bethau. Unwaith bod chi wedi rhoi'r geiriau mewn unwaith, mae'r plant yn gallu chwarae nhw i gyd. A maen nhw wrth i bodded o'n. Ac eto, o ran uh, geirfa, mae'n arbennig o da. Jyst syniadau i chi fyna. Tasg magic. Mae'r ma links i gyd am yr ail llaw ar y daflen. Felly, um, gwefannau ac yn y blaen. Iawn? Tasg magic. Um, jyst i ddangos un peth i chi yn, yn, yn gweithio. Uh, well, drag and match i ddechrau. Be mae ma rhaid i chi wneud ydy... Um, so, Italy sy'n mynd i'r eidal, etc, etc. Ok? Byddai'r math o beth. Da, un peth. Nawr te, mae yna raglen arall sy'n am ddim o'r enw Hot Potatoes. Os chi wedi gweld hwnna o gwbl, mae Hot Potatoes yn gwneud y math yna o beth hefyd. A mae hwnna am ddim. Ond does dim gymaint o syniadau ac fel sy'n Task Magic. Um, os na i ddangos, dwi'n gwybod bod un dyfu ar barddoniaeth. Er enghraifft, oedd hwn gyda fi termau barddoniaeth, chwa, trosiad cyffelybiaeth, ailadrodd gyferi, cyflythreni, etc. A chi'n gallu wneud e gyda llygoden, ond os da chi bwrdd grin rhyngweithiol, mae'r plant wrth i bod e A ond dwi wrth blant fe, dwi'n sôn am y chweched dosbarth efyd gyda llaw, wrth i bod e'n dod lan fyny yna, troi nhw fyny gyda'i bysedd ar draws y lan. Hot potatoes, chi'n gallu gwneud sawl peth gyda hot potatoes. Um, mae hwnna'n paru, mae chi'n gallu cael close, lle chi'n gadael gaps ac yn ymlaen, quiz, um, crosswords, Croesaeria match ydy yr un wnes di fyna a mix. So mae, mae sawl peth chi'n gallu rhoi dy gilydd. Mae'r link eto am hot potatoes ar y adalen ac mae am ddim. Okay? Dim ond i chi gofrestru dyn nhw, ond dwi'n cofrestru ddim yn costio dim byd. A lle roeddwn ni? The jigsaw puzzle. Nawr te, dwi'n grac iawn, achos o'n i'n checo popeth, bod popeth yn gweithio neithiwr, ac oedd y rhaglen yma ddim yn gweithio. Felly nes i checio, a oedd y trwydded wedi ei mas, so nes i brynu newydd yn syth, lawr o'r eitha fe, rhoi'r cyfres, rho cod cyfresu fewn, popeth yn gweithio. Checkers fe bore yma, ddim yn gweithio. A, ond beth dwi wedi gwneud, jyst i roi rhyw syniad i chi o beth ydy e, dyma rhywbeth, eto, chi ddim yn gallu gweld ei wyd. Chi gallu creu um, jigsaws rhyngweithiol. Right, e? Unrhyw luniau chi moyn, a chi'n gallu creu faint o bushes ac y blaen, ond beth nes i, yn anffodus, dim ond y rhan yna chi'n gallu gweld nawr achos bod e ddim yn gweithio. Um, Y syniad yw bod y pieces yna o gwmpas wedi nes i ddefnyddio'r dyfodol na, ffurfio dyfodol, bydda i, byddi di, bydd e, bydd hi, etc. Roi nhw at y gilydd ar y bwrdd, plant wrth y bodde. Eto, gramadeg. Ie? Yeah? Heb sylweddoli. Mae hwnna'n gwych, dwi'n meddwl, bod cael y plant i feddwl bod nhw'n wared o'r amser a bod nhw'n dysgu. Um, Fel oes i, dwi yn grac bod hwnna ddim yn gweithio i chi, mae'n wir ddrwg da fi am hwnna, achos mae'n lot o hwyl. O, oh, hang on. Ti'n mae, mae jyst gofyn am enter reg code a dwi wedi gwneud. So. Right te, um, hot potatoes, teacher's pet, chi wedi clywed o hwnna? Um, Uh, Mae'n ma, ma link fyna eto rhywbeth sy'n mynd i roi i chi um, croeseiriau, chwileiriau, um, meses ac yn y blaen gyda geiriau. Eto, uh, mae hwnna am ddim. Mae Toolbox gyda llaw a Quizmaster yn debyg Be chi'n gaid fyna ydy creu croeseiriau. Mae rhaid talu am hwn yn anffodus, ond dwi ddim yn ddrud rhyw ddeg pint mae e, dwi'n credu. A chi'n gallu gwneud o math yna beth, text maze, sy'n trach yn wahanol, code maker, lle mae'n newid pob llythyren am un arall. Chi'n gallu rhoi clues i ddechrau nhw off, scrambler, yn y blaen, word scrambler, word search maker, so on. Eto, yr un cwmni, Discovery Educational, sy'n gwneud tasg, uh, oh, sorry, Quizmaster, a mae rhain, eto chi'n gallu creu eich uh, quizzes eich hunan i roi lan unrhyw beth gramadegol neu gwybodaeth gyffredinol. Chi'n gallu mynd at hwn Defnyddio Snakes and Ladders oedd yna un o'r ffefrynnau oedd gyda ni. A oedd y plant yn, mewn grwpiau yn ateb cwestiynau yn y tîmoedd ac yn y blaen mynd at y top. Dim bach o hwyl, ond eto, a mae'n lan i chi beth ych chi'n rhoi mewn yn y cwestiynau fyna. Chi gallu uh, canolbwyntio ar rhywbeth ramadegol neu canolbwyntio ar rhyw becyn arbennig neu bwnc arbennig, mae, mae lan i chi. Mae hwnna'n eitha. Eto, mae rhaid talu, ond dwi e ddim yn gostes. A mae hwnna rhyw 20 punt dwi'n meddwl, ond werth yr arian pob ceiniog. O'n i'n defnyddio hwnna lot. Peth arall o'n i'n defnyddio oedd um, Comic Life. Ydych chi wedi clywed yn Comic Life? O, oh, arbe... Comic Life ydy jyst rhywbeth chi'n rhoi y lluniau mewn, Chi'n gallu rhoi speech bubbles mewn a chi'n an ac yn mlaen, ond beth o'n i'n neud oedd gyda plant i'n neud e, so a, a, i, i, i gwneud rhywbeth fel bod nhw'n um, nhw oedd yn gwneud rhyw fath o stori fwrdd, wedyn ro'n rhoi camera iddyn nhw, wneud y lluniau, wedyn rhoi nhw lan, a wedyn creu'r peth. A hyd yn oed y rhai, oedd rhai blwyddyn deg, neu dwi'n mynd i ddangos i chi fan hyn nawr. No, na fe. Y grŵp yma, Right, na i sgrolo fe lawr am funud. Oedd y set gwaelod blwyddyn deg Cymraeg gorfodol a roedden nhw cymer nhw dwy wers i gyd gyda hwn wrth i bodde a oedd ddim llawer o Gymraeg dyma'r tro, tro cyntaf i wneud e O, oi! Digon! O, fy wyneb! Rhaid yn dweud hwyl, mae'n mynd i fod yn boenus. O'n i'n meddwl bod yn ffantastig. A wedyn, sgrin lawr, fi ydy'r brenin mawr. A dyna, dyna catchphrase bod nhw'n big, so mawr. Ond nes i'r un peth gyda blwyddyn, um, gyda Criw arall, o'n nhw moyn fi yn y llun, sori. Um, so dyna beth o'n nhw, mae prawf gyda chi, oedd rhywun yn absennol pan wnaeth ni hwn. So y grŵp yma, y grŵp bach, mae prawf gyda chi, o na, mae pawb yn gwneud y prawf, o na, rydyn ni wedi cael F. yeah, rydyn ni wedi cael os yr enog. A maen nhw gyd yn werthin ar un oedd yn absennol, ha ha, mae prawf gyda ti wrth y sesa, Tommy. Nawr te, dim ond syniadau bach, ond oedd y mileage yn, yn Comic Life yn wych. Mae hwnna'n costio 20 pint. Chi'n gallu cael ei i'r ysgol gyfan, um, yn eitha rhad, really, os ydych chi'n siarad â bobl yn y pethau. Mae, mae mileage o'n i, i bob pwnc, really. Pobl sy'n gwneud technoleg bwyd, er enghraifft, dangos y site ac yn y blaen. Lots, a mae mor, mor rwydd i ddefnyddio. Y plant wrth i bodd edo fe. So, dyna beth oedd hwnna. Beth arall sydd 'da fi? Mae amser bron yn mynd. Dwi jyst siarad yn gyflym am Tarsia. Chi wedi clywed am Tarsia, ydych chi? Chi wedi gweld y rhai math o beth. A chi'n torri nhw lan a wedyn puzzles iddyn nhw ddyddio. Maen nhw'n ffantastig. Right? Eto, Am ddim. Lico pethau am ddim. The Hat. Ydych chi wedi defnyddio The Hat ar gyfer galw enwau yn dosbarth? Just yn gyflym iawn na i ddangos hwn i chi. Môn am ddim hefyd. Chi'n rhoi eich enwau mewn, chi'n gallu cadw ffeiliau bob dosbarth dyna beth oedd gyda fi. Pan ydych chi'n mynd i wneud um, Galw enw mas. Iawn. Tom Cross sy'n dod lan yn gynta. Neu chi'n gallu gwneud e fel parau. So chi'n gallu cael dau berson mas. Neu os ydych chi'n gwneud trioedd fel grwpiau, chi'n gallu cael tair enw mas. Iawn? So na fe. Am ddim, plant hefyd yn licio hwnna, achos bod e hollol, uh, o'n i'n gwneud hwn ar gyfer uh, sesiynau, um, sesiynau llafar, uh, just hedd roi wrth y blant am, am bwy oedd yn dod lan. Ac o'n derbyn. A beth oedd chi'n cael wedyn, wrth gwrs, oedd sesiynau